Ыам ыйын тохсус күнэ, Улуу Кыайыы көмүс күнэ. Бу сырдык бырааһынньык биһиги сүрэхпитигэр, өйбүтүгэр, санаабытыгар модун күүс кыайыытын туоһутунан үйэлэргэ хаалар. Бүгүн Өйдөбүл бүгүн албана, бүгүн сүгүрүйүү, бүгүн өрөгөй, бүгүн кыайыы күнэ. Тыйынча тоғыз сүүс төрдөн биир сыл Бэс ыйын сүүрбэкки күнүгэр фашистскай Германия биһиги Аҕа дойдубутугар саба түспүтэ. Бу күннэргэ Аҕа дойдубут атыйахтаах уу курдук аймаммыта өлүү-сүтүү, хаан олбохтоох амырыын күннэр бүрүүкээбиттэрэ. Өлөр-тиллэр улуу сэрии саҕаламмыта. Аҕа дойду бэйэтин уолаттарын өстөөҕү утары уоттаах сэриигэ ыҥырбыта. Бүтүн дойду үрдүнэн дьон-сэргэ биир ньыгыл кэккэннэн өһүннээх-өстөөх утары туруммута. Ыраах Кэбээйи сиригэр фроҥҥа ыҥырыы сэрии бастакы сылларыттан саҕаламмыта. Суола ииһэ суох нэһилиэктэргэ хомуур Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүөн икки сылтан ыла ыытыллыбыта. Оччолорго Кэбээйи оройуонун киинэ Кэбээйи бөһүөлэгэр этэ. Онон Кэбээйи оройун тыа нэһилиэктэрин дьоно Кэбээйигэ мустан барбыттара. Оройуоҥҥа байыаннай комиссариат диэн суоҕа, онон Нам оройуонун военкомата үлэтигэр киирбитэ. Сэрии саҕалантыгар тэрийэр маассабай үлэни баһылаан көһүлээн партия оройуоннааҕы комитетын бастакы секретарынан Николай Семенович Яковлев оройуоннааҕы Сэбиэт итэриилээх кэмитиэтин бэрэссэдээтэлинэн солбуйааччы Алексей Николаевич Зырянов Кэбээйиттэн байыаннай чааска диэри арылаачынан Кирилл Петрович Румин эҥкилэ суох үллээбиттэрин үрдүктүк сыаналыыбыт. Армияҕа барааччылар Гаврил Васильевич Егоров аатынан оскуола иннигэр мустан төрөппүттэрин, аймах билэ дьоннорун, доҕотторун кытта быраһайдаспыттара. Кинилэр Аҕа дойдуларын көмүскэлигэр эрдээхтик, халбаҥа суох сорунуулаахтык туруммуттара, Аҕа дойду ыҥырар чааһыгар бэлэм этилэр. Алаас улуус аайыттан Аҕа дойдубут ыҥыран уоттаах сэрии үөһүгэр Ийэ дойду туһугар ытык иэстэрин толоро барбыттара.

Кинилэр кылгас бэлэмнэниини бараат, араас фроннарынан тарҕаспыттара. Ол курдук Кавказ, Сталинград, Курскай, Витебскай, Москва, Ленинград, Новгород, онтон датын туһайыыларынан өстөөҕү утары уоттаах, хаан тохтуулаах кыргыһыыларга кыттыбыттара. Кэбээйиттэн сылдьар буойуннары бэргэн ытааччыларынан, хайыһардьыттарынан, сылгыга үөрүйэхтэринэн, үтүөкэн үлэһиттэринэн, сэмэйдэринэн, бэрээлэктэрэ үчүгэйинэн, сорудаҕы толургастарынан, тулуурдаахтарынан биллибиттэрэ. Онон кинилэри ити дьоҕурдарынан көрөн, фронт араас учаастактарыгар аттаран туруорбуттара. Тыһыынча тоҕус сүүс түөрт диэн икки сыллаах Кавказка уон биирис саппаас тимир суол полкатын састаабыгар икки үһүс чэкэ киһи Кэбээйи оройуоттан сэриилэспитэ. Кэбээйи дьоно Беслан тимир суолун станциятыгар Грознай, Пятигорскай, Моздок, Армавир уонна датын куораттарга хорсуннук геройдуу кыргыспыттара. Кэккэттэн киэр буолун куттастар, кэккэни хаҥатын хорсуттар, эрэттэр, кыайыы, дьол, чиэс иһин инники кэккэҕэ сиэттиһиҥ! Ким хоодуот кырдьыгын саптарбат, ким хоодуот ыстыыкка астарбат, ким хоодуот буулдьаҕа таптарбат, ким хоодуот өстөөххө кыайтарбат». Сэрии уота, уораттары, дэриэбинэлэри күл көмөр оҥорбута, холооно суох кырыктаах, хаан тохтуулаах кыргыһыыларга өлүү-сүтүү элбээбитэ. Ийэ дойду көмүскэлин иһин хорсун хоодуот, чулуу уолаттарбыт тыыннарын толугурбуттара. Сэрии уоттаах толоонугар биһиги нэһилиэкпититтэн хорсун хоодуот эдэркээн ыччат дьоммут сырдык тыыннарын толугурбуттара. Суорума суолламмыттара, сэрии толоонугар геройдуу охтубуттар Варламов Иннокентий Николаевич, Григорьев Николай Тимофеевич, Гоголев Алексей Петрович, Егоров Василий Федотович, Жирков Петр Прокопьевич Ломко, Жирков Семен Гаврильевич, Жирков Спиридон Иванович, Иванов Егор Иванович, Иванов Николай Иннокентьевич, Иванов Егор Николаевич, Каратаев Василий Николаевич, Каратаев Семен Николаевич, Кириллов Иван Петрович, Кычкин Алексей Иннокентьевич, Кычкин Иван Степанович, Кычкин Иннокентий Иннокентьевич, Кычкин Николай Петрович, Кычкин Сергей Васильевич Николаев Василий Николаевич, Харлампьев Дмитрий Афанасьевич, умнуллубаттар хааннаах сэрии саллааттара, умнубаттар тулаайах хаалбыт оҕолор, умнубаттар огдооболор, умнубат сир ийэ, ким да умнуллубат, туох да умнуллубат. Сорох буойуннар үлэ фронугар сулууспалаабыттара, ол курдук, байыаннай таһаҕастары куруустааһыҥҥа, тутууга, мас кэрдиитигэр, сэриигэ ыытыллыахтаах сылгылары көрүүгэ-истиигэ, обороннай суолталаах тутуулары байыаннай бэлиэнэйдэри харабыллааһыҥҥа уонна даҕаны атын үлэлэргэ сылдьыбыттара. Кэбээйи оройуонун буойуннара Болгарияны, Чехословакияны, Венгрияны, Польшаны, Австрияны босхолооһуҥҥа кыттыбыттара. Маны сэргэ Саха сиригэр учурга Кэбээйи оройуонуттан элбэх буойун туохха да холобура суох ыар усулуобуйаҕа байыаннай авиапорду тутууга үлэлээбиттэрэ. Сэрии кутаа уотун ортотунан ааһан, кыайыы кынаттанан, саллааттар түөстэригэр бойобуой уордьаннаах мэтээллэрдээх Ийэ дойду махтал суруктарын илдьэ төрөөбүт алаастарыгар төннүбүттэрэ. Кыайыы өрөгөйдөөх сэрии толоонуттан эргиллэн кэлбит буойуннар Гуляев Семен Николаевич, Егоров Афанасий Никифорович, Егоров Петр Андреевич, Жирков Петр Гаврильевич, Жирков Петр Тимофеевич, Жирков Степан Тимофеевич Захаров Афанасий Андреевич, Иванов Алексей Саввич, Иванов Данил Петрович, Иванов Егор Алексеевич, Иванов Иван Иванович, Иванов Иннокентий Петрович, Иванов Николай Иннокентьевич, Иванов Семен Александрович, Иванов Сергей Саввич, Семен Алексеевич Ионов, Каратаев Егор Харлампьевич, Каратаев Прокопий Николаевич, Каратаев Сергей Харлампьевич, Кралин Тим Алексеевич, Кузьминов Николай Никифорович, Пычкин Егор Прокопьевич, Пычкин Иннокентий Николаевич, Пычкин Семен Михайлович, Пычкин Спиридон Тимофеевич, Пычкин Яков Николаевич, Левин Афанасий Егорович, Левин Иван Егорович, Макаров Иван Петрович Николаев Марк Ефимович, Николаев Михаил Егорович, Николаев Семен Васильевич, Осипов Гаврил Иванович, Сидоров Иван Еремеевич, Сафронеев Петр Иванович, Софронов Иннокентий Иванович, Трифонов Прокопий Михайлович, Фомин Семен Григорьевич Бүгүн советскай норуоту биир сомоҕо гыммыт Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриитин сыллара уонна уоттаах кыргыһыы хонуутугар тыыннарын толук ууран охсуспут буойуттарбыт Тыылга үлэни өрө тутан кыайыыны уһансыбыт кырдьаҕастарбыт ытык ааттара история киэҥ түһүлгэтиттэн үтүрүллүбэккэ көмүс буукубаннан суруулан ахтылла туруохтара Сэрии алдьархайын билбэтэх кэнчээри ыччат Бүгүҥҥү олорор эйэлээх олоҕуҥ кэлбитэ эбээт! Улуу Кыайыы саллааттарын ыан көлөһүннэринэн, сырдык тыыннарынан. Бэриниилээх буол кинилэр сырдык кэриэстэригэр, өлөрү кыайбыт көмүс ааттарыгар. Албан аат, сүгүрүйүү, Өйдөбүл Кыайыы күнэ Эйэлээх олоххо олорор дьоллоох ыччат Ытык иэскин умнума Улуу Кыайыы көмүс күнүнэн Ура! Туругурдун эйэлээх олох! Ура! Бүгүн дьоллоохтор күннэрэ! Ура!